Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Hello, bonjour. Heidi ho! Moien! Wéi geet et Pit? Alles okay? Ah, mir geet voller prächteg. Eisen Intro gëtt ëmmer méi luucht, mee dat ass ok, dat ass guer kee Problem. D'Leit sinn et gewinnt, ech mengen. Ech wëll mech awer ëmmer excuséieren. Mir brauchen dat néng méi ze verstoppen. Ech klappen eng Kéier kuerz an d'Hänn. Wupp, wupp. Fir, fir, fir einfach fir ze applaudéieren, dass mer schonn. Eis. Jo, selbstverständlech eis, weem soss? Mir si jo elo schonn eng, déi, eng laang Zäit schonn dobäi. Mir si schonn bal als al Huesen an der Branche. Al Huesen, jo. An mir hunn awer do Do ganz am Ufank, wéi mer dat hei gemeet hunn, hu mer geduet, hm, mir mussen awer och iwwer dat bessert, dat méi staarkt Geschlecht schwätzen. An ähm, dozou si mer haut hei. An et geet halt natierlech, äh, mir wëlle lo hei keng Priedegten halen, wéi gutt eis Frae sinn, hä? mee wéi, wéi d'Fraewelt mat der Metal-Welt kollidéiert. Genau. An äh, wat et do sou ze soe gëtt. A generell och déi verschidden Aspekter, Halt opzegräifen, wou an der Metal-Zeen Klischeeë leider sinn. Jo, an do wëlle mer emol e bëssen driwwer diskutéieren. Natierlech och iwwer d'Pionieren, also Pirodien, Madame. Spironieren, Spironieren. Spiounen. Spironéieren, dat ass schéin. Mee op alle Fall och d'Dammen, déi den, déi sech de Metal och mat grouss gemaach hunn. Et sinn der vill wichtege dobäi. An ech mengen, et sinn och e puer dobäi, déi mussen awer erwähnt ginn. Absolut. Mir hunn och natierlech, wéi dat esou Usus ass bei eis, mär maachen jo fir all Klengegkeet eng Spotify-Lëscht. An wann der dat hei lauschtert, dann ass déi wahrscheinlech schonn do. An do kënnt der dann entweder de Madammen nolauschteren, wéi se. Fantastesch schéi sangen oder Äech fantastesch an den Doud sangen oder vläit esouguer och Instrumenter spillen, wou mindestens genau esou gutt sinn, wann net besser, wéi munch vun eiser Hären. Also genau. Do gëtt et meng ech fir jiddereen eppes ze entdecken, do ass fir all Genre vu Metal eppes dobäi. Genau, mir hunn zimlech ofwiesslungsräich gehalen a mir gefält d'Lëscht zimlech gutt, wann ech mer se esou ukucken. Jo, et ass eng wou och bei mir, muss ech soen, reegelméisseg leeft, well et och wierklech queesch duerch de Gaart geet vun alles wat deen extreme Metal wéi och dee méi douce Metal ze bidden huet. Genau. Mee ja wou, wou, wou fänkt een do un? Ech mengen bei eis ähm, ass et ëmmer erëm opkomm, dass, dass eis opgefall ass, dass a ganz ville Metal Bands och dann äh, Madammen täteg sinn, Mee dat huet eis perséinlech elo ni wierklech elo, ech wëll net soen erstaunt, dass, et ass natierlech cool ze gesinn, well d'Metal-Zeen awer nach ëmmer staark dominéiert ass vun de, vun de Männer, ne, an alle Genren. Mhm. An, ähm, mee ech denken, dass mir, also vun, vun, wann ech mir soe mengen ech domat de Peter a mech, dass mir do awer vun Ufank un ëmmer e grousst an en oppent Ouer hate fir alles, wat äh, op déi. déi feministesch Säit an higeet. An ja, muss och soen, datt mir e bësse mat eragewuess sinn an eng aner Generatioun vun, vun Metal lo, ne? Dat stëmmt och, ja. Wou dat scho bësse méi, soe mer, bësse méi gang und gäbe war, datt och äh, Dammen äh, am Metal mat dobei sinn mhm. an och op der Bühn stinn de Moment. An äh, ich mein, dat ass bech a grouss Ënnerscheed an ja, wie gesagt, kann wéi schwätzen, wann mer mir sinn ëmmer ganz optimistesch, wann mer eng eng Band mat enger Sängerin oder mat enger mat am eischt engem Instrument äh, entdecken. Jo, dat stëmmt absolut. Ähm, dat och äh, mengen ech mengen an den wann ech lo just an den lächte puer Joer kucken ähm, komm man net do lanecht fir fir halt eng oder zwou Bands ze nennen, wo eis wirklich opgefall sinn, wou e so groß gesinn an engem so en kurzen Zeitraum natierlech äh, mir erwähnen do Ginger ass ähm, Ech mengen d'Schaffpäerd Nummer eent an der weiblecher Metal-Welt, kann ech scho bal soen. Mir hunn der bestëmmt vergiess, et ginn der bestëmmt nach, déi genau esou fläisseg sinn, déi mer vläicht esouguer nach net kennen. Also, mee dat ass wierklech esou e Stärchen um Himmel, mam Tatjana a mat de Jungs, déi do wierklech der Metal-Welt e bësse weisen, wou den Hummer hänkt an dass et och kann, dass eng Madamm kann, Sou grôle, sou grölen an genau sou schéi sangen wéi zum Beispill an der Zäit vun Arch Enemy, wéi een sech nach kann un d'Angela Gossow erënneren, oder och dat aktuellt, do do gouf halt de Growling war halt dat Aussergewéinlecht un de Fraen, mee ech fannen déi Melange an déi Balance wou zum Beispill dann Jinjer oder aner Bands erabréngen tëschent dem dem Cleanen an dem Growling ass keng Ahnung, dat huet dat mécht nei Dieren op an dengem Ouer. Zemools well d'Tatiana hat mécht jo de Wiessel zwëschen cleanem Gesang an harsh vocals, déi mécht hat jo esou esou smooth, gell, dat ass dat ass fantastesch, gell. Ech muss ëmmer erëm staunen, gell, dat erënnert mech e bëssen un den de Mikael Åkerfeldt vun Opeth, deen dat och ka maachen an et ass immens schwéier an ech sinn ëmmer erëm erstaunt wéi wéi super clean dat kléngt, ne. Jo, ma natierlech, mir schwärmen elo hei vun hinnen, et ginn der ganz ganz Koup, mir erwänen e puer just fir an der fir an der bësse méi extremer Metal-Spart äh, ze bleiwen. Rage of Light zum Beispill oder, oder wat, wat man nachher jo Arch Enemy hunn ech grad genannt. Äh, mir hunn äh, ach, Spiritbox mam äh, Courtney ja. la Plante vun äh, X I Wessel the Bear ones. Hun natierlech och deemols virun him eng aner Sängerin do war. Also äh, et ass wéckeg genug do an dem Spektrum fir Appppes ze fannen, mat deem en sech kann identifizéieren. Genau. Kann een sech d'Fro stellen, wéi huet dat iwwerhaapt ugefaangen? A wéi gesot, wéi mer schonn erwähnt hunn, mir haten awer, meng ech, souwäit ech mech kann erënneren, och schonn deelweis e bëssen an eiser Episod mat de Klischeeën erwähnt gehat, dat d'Battle-Welt zumindest an den Enn Siwwenzger, Achtzeger, Definitiv Männer dominéierend waren da. Ja. Du hast selten, selten äh, Madammen um Concert gesinn. Äh, dat hat sech wirklich. Wie, wie hat dat ugefangen? Was denkst du? Ech denken, dass et ähm, natierlech eng Saach vu Perséinlechkeet ass och. Äh, mir kucken do zréck un d'Achtzeger, wou haaptsächlech Thrash Metal an Death Metal dominéiert waren, zwar eréischt bësse méi zum Schluss vun den Nonzeger, mee jo, am Thrash Metal, dat war aggressiv, dat war schnell an du hues awer leider nach ëmmer den Defaut, datt de, soubal s de eng Madamm gesäis, Oder hei ass, du verbënns dat einfach mat enger gewëssener Schwächt. An ech denken, dass dat an där Zäit mega schwéier war, och fir déi Dammen, déi deemools ugefaangen hunn, fir do Fouss ze faassen. Ech mengen, nach en anert Beispill, Motley Crew ass, oder Mötley Crüe ass jo en absolut groussen Numm. an der Metal-Welt. Ob se se gär hues oder net, dat ass egal. Mee äh, mir hunn do am Fong de genaue Counterpart aus der Glam-Zeen, an dat war äh, Vixen. Gell? Ja. Wo, ja. wo, wo deemools do halt do higeschwomm sinn, wo se probéiert hunn, e gewëssene Level un äh, ja, Bekanntheetsgrad ze halen. An dat war awer net esou easy. Wann s de, wann s de halt nëmmen äh, nëmme laanghoreg Männer do stoen hues am zerrappenen T-Shirt, also schwätze vun den 80er, dat heescht, mir haut gëtt et dat jo och nach. Dat ass déck schwéier. Ech denke fir fir déi war et éischter eng Saach, mir hunn och eppes ze soen a mir kënnen et mindestens genau esou gutt wéi Dir. Genau dat, genau dat selwecht géif ech och soen, well ech mengen d'Fraleit haten och zu där Zäit éischter esou den de Ruff als Groupie ganz gären, ne? Jo, jo, jo. Dat, an och wann s de mol Fraleit op Concerte gesinn hues, an dat hues de haut nach deelweis, dann ass dat meeschtens, Frëndin vun engem den eben grad Metal lauschtert ne da ja. muss dat immer so de Fall sinn, aber das meeschtens so de Fall Mg Frëndin zum Beispiel hat lauschtert net unbedingt Metal war woch schon mat mir Bad op, op Konzer gewircht also äh, freiwillig gezwungen kann dat se soen ich wees net méi äh, ja ich kann definitiv firstellen dat dat dammen do wollte mat mëschen an äh, war definitiv schwéier do faus ze fa géif ich soen. Äh. Ja das das wie gesot Ech denken dat et hauptsächlich dummer ze dienen, dass se sech wollten halt net onbedéngt wees de ëmmer nëmme schéi geschminkt sinn an ëmmer nëmmen hannner dem Mann stoen. Dat huet jo dann no eng gewësse Saach mat leider mat Sexismus ze dinn. Ähm, weißt du, give us a voice einfach. Mir, mir wëllen och eppes soen a mir kënnen Musik genau sou gutt maachen wéi dir gell an do si mer am Moment ech soll mir sinn elo 2021 mir si richteg verwinnt mat ganz ville Metal Bands wou entweder komplett aus weiblecher Besatzung sinn oder wou halt individuell Sängerinnen oder Musikerinnen dobäi sinn also do et ass wierklech genuch do gell et ass scho bal esou wäit ginn ech soen dass dass verschidde Genre scho bal dominéiert sinn vun den weiblechen oder halt weiblech gefëlltene Bands, gell? Jo, jo, also du fënns zemools hautzedaags, gell, du fënns der immens vill, gell, an et ass immens vill Guddes dorënner och, gell? Jo. Definitiv soen, ne? Déi muss een dann och bewonneren, wann s de kucks, wéi zum Beispill Vixen oder wat der war do nach? Girls School ne hun dee geheescht gell? Genau, Girls School war mengen ech eng och mat vun den éischten, déi wierklech esou e bësse méi äh, an Punk, Hard Rock, Metal Szene erakomm sinn ne. Déi Ja. waren am Ufang och bëssen äh, gromm gekuckt ginn, äh, hat ech gelies. A dann hat den, ähm, si war mat Motorhead op Tour gewiescht, hat ech Ja. ja. matgekritt. An den de Lemmy selwer hat si esou e bëssen ähm, ënnert d'Fittiche geholl. An äh, jo, an dee Moment och si si bësse gepusht, ne? Dat huet se och äh, si war immens iwwerzeegt vun hinnen, wat se musikalesch kënnen. An äh, zum Beispiel dat ee gesot huet, ah, si just Fraen, wat wëllen déi da schonn? Jo, ech spille besser wéi s du, huet hien da gesot, gell? Zum ja. Beispiel, ne? Ja. Ja, mä ech, ech denken, dass et bei deene, bei deene Madammen, wou décidéiert hunn, ob dat elo haut ass oder ob dat deemools war, déi hu wahrscheinlech genau dat selwecht duerchgemaht wéi, wéi verschidde männlech Museker. Ech mengen, du gees als, als äh, Metal-Listener gees der op e Concert an du kucks deng absolut Lieblingsband an iergendwou sees de, Wow, ech wéilt vläit och gären genau esou gäil spille kënnen.

Äh, du bass jonk, äh, äh, weess de, du denks nëmmen un dat eent. Dat ass zwar elo net dat, wat ech wollt soen, mee ähm, mm, et, gëtt, et, et gëtt ja so eng gewëssen, eng gewëssen Nout. Weess an du sees, oh, dat awer cool, dass déi dat och lauschteren. An da musst du dann och ëm soen, dass et wahrscheinlech genau déi sinn, déi déi och, sou wéi déi wou mär gesinn hunn, déi an den Achteger wou dann op Concerte gaange sinn, wéi zum Beispill déi hunn dann Doro gesinn oder esou an da war et esou, Wow, ech wëll genau dat selwecht maachen. An dat si warscheinlech och genau déi Leit wou wou et haut nach ëmmer maachen. Mhm, mhm. Wat nach, also wat mir elo nach direkt spontan afält, e wichtegt Gesiicht an der Metal-Szene, Jo. ass d'Doro, d'Doro Pesch. Jo, jo. Well ech ka mer kee Wacken-Festival virstellen ouni hatt. Dat ass ja. ass fir mech wécklech ëmmer sou e Bild gewiecht gell. Och fréier wuch dat Metalhammer gelies hunn gell. Wéi oft wat do rum op der Titel seit gell. An, ja äh, das verdéngt ich mein, dat, gell. Ja voilà, dat Framensch hat absolut drop an äh, der absolut Bühn ëmmer gerockt gell. An ech war nie wëklech mega Fan gewiecht gell. Awer ich kann mal wacken Uni hat nimi firstellen, wech war dreimal wacken an du vun der hat zwemal do. an et ass bal ëmmer dobäi ja ja das das so stamm voilà, Ehrengast ja. kannst du bal so ja ähm, bah, der Doro huet jo och äh, fir drun schmengen Doro Pesch heescht et komplett als eng deitsch Metalsängerin nach ëmmer dobäi was och schon schmengen schon 60 wann ich mich schon iere vielleicht sogar bisschen bisschen méi ich will du net beleidigen me das net weit du um den Dreh mengen ich Dass och Ufank Achtzeger hunn si ugefaang mat Warlock an herno huet hatt sech decidéiert säin eegene Wee ze goen wéi Warlock sech opgeléist huet an dat war halt jo sou e bëssen New Wave of British Heavy Metal orientéiert just um däitschen Terrain sou e bëssen mee dass dass wéi s du sees hatt ass hatt ass wierklech e markant Gesiit an jiddereen a wierklech jiddereen weess ween d'Doro ass jiddereen. Ech, wat ech elo nach kann, kann definitiv soen, wou mer och vun deenen halt Klischeeë schwätzen, ech weess och, datt ech, an et deet mer och iergendwou leed, an mee ech soen dat elo einfach hei, ech si ganz fréi, wéi ech ugefaangen hunn Metal ze lauschteren, a Kontakt komm och mat enger anerer Band, wou awer wichteg ass, Ob se se gär hues oder net, ähm, dat war Kitty. Ech krut Kitty vun engem gewisen an ja, ja, ech ja, konnt ja. et net lauschteren. Ech kann nee. da net sovill war. Nee, ech konnt et absolut net lauschteren. war mir einfach so ah, nee, nee ah, die kënne näicht. Wees och um, de gewëssenen Sexismus ass du heraus. So, yeah. okay. ja, ja, ja, absolut an net Ech denken am Fong lo net all Dag drun, natierlech net, awer ech sinn du vill méi spéit esou, ah komm gëff Kitty nach eng Chance, gell, an da sou, merde, ech hunn déck vill verpasst, gell, well si sinn awer wierklech eng, eng, och eng Band, wou mat genau deene Saachen ze kämpfen hat och, gell. Si sinn jo, si si jo och do erauskomm, wéi, wéi Slipknot ugefaangen hu grouss ze ginn. Jo, et war sou mat an deem. New Metal orientéierten, ja. Ech hat se jo och vun Ufank un. äh, kennengeléiert, also wo, wo se rauskam war mat dem mechten Album an schon wow okay geil. Also sie waren am Fong och so dat echt wat ech mat Metal also mat, mat Fraleit an mat Wettbel an a Verbindung gesat hunn yeah. zum weil eng eng nëmmen eng Fra ja, Band komplett, ja. an Bomber se Fra dat war jo och äh, selte gesinn zum fir déi Zeit, ja, voilà, voilà, voilà. Mee sinn déi rocke wierklech, gell? Mhm. Scho äh, och ha richteg hart deelweis, gell? Man der och der éischt Keer, wou ech e bëssen äh, bëssen harsh Vocals bei enger Fra heieren hunn, mengen Ja, ech. ja, ja, ja. Boah, mengen, ähm, das ist ein bisschen kontrovers, well éier ech, äh, éier ech Kitty gelauschtert hunn, war ech groussen Nightwish-Unhänger. A fir mech huet missen Ech sinn elo nach ëmmer, ech lauschteren Nightwish nach ëmmer, jiddereen huet seng Preferenzen, wee elo besser war vun deenen dräi Sängerinnen, mee dat wat d'Tarja zu där Zäit gemeet huet, esou huet fir mech misse kléngen, wann eng Madamm séngt. Keng Ahnung, et huet iergendwéi keen aner, fir mech Zu deem Zäitpunkt, well ech halt nach net wierklech an der extremer Schinn ënnerwee war, esou huet et kee Sënn gemeet, weess de, eng, eng Madame ze gesinn, déi sech do grad den, den Hals rauskatzt, wuertwiertlech, gell. An dunn, dono war et bei mir Lacuna Coil, ech mengen, ass och e groussen Numm, hein, déi sinn och scho, scho laang dobäi. An, an dat war genau dat selwecht. An ech denken, dass wierklech, wierklech bei mir, wou ech ugefaangen hunn, och Bands ze sichen an do muss ech dir da Merci soen, well ech meng dat war zimlech spéit esouguer, dat war bei I Wrestle the Bear Once, dat war fir mech eng Revelatioun, well am Sënn vun der éischtens emol der der Wahnsinnegkeet vun der Band an an dat wat d'Christa do gemeet huet, dat dat huet och gewiesselt tëschent deem pseudo cleanen an esou mega harsh vocaling an dat war dat war mega angenehm an ech mengen ab do hunn ech wierklech ges definitiv gesicht no esou Saache mat weiblecher Ënnerstëtzung. Ja, ja. Ech mengen och ze vill Leit dobaussen, also lo net net unbedingt an de Metal Zeen, mee äh, ausserhalb vun der Metal Zeen schwätzen ech mol. A mhm. mir ass et so gaangen, ech wosst gunt, dat Fraen kéinten so sangen, also mat Harsh Vocals gell. Ja. Ech hun dafür gemeint, dat fir anatomech gënn net maachbar hun ja, Zeit ja, gemengt. Ja, ja, ja. Dat ja. so Prejudice bëssen.

Déi dat rapperecht hunn, obwuel zum Ende gouf et och nach eng Thrash Metal Band aus aus Däitschland, äh, wéi heeschen se, Holy Moses. Holy Moses, ja. Dat war och, äh, dat huet och, äh, ech weess net wéi, ech mengen Sab, Sabine heescht d'Sängerin, ech weess et net méi genau, mä dat huet och schonn Harsh Vocals gemaach gehat, och schonn an den Enn-Achtzeger géif ech soen, äh, och schonn, schonn laang hier, muss ech soen. Jo, ech, déi Fro wou ech mer stellen ass dann, Jo, mär kennen all Bands mat Fraleit, déi entweder sangen oder Gittar spillen oder wat och ëmmer. Wéi kënns de dozou, dee Schratt ze man? Ech wëll elo Growlvocals man, iergendwéi, als Madamm. Iergendwéi, mir fält do eppes an. Heiansdo kucken ech och esou Videos an Sou Reaction Videos an do ass e grouse Klassiker dann zum Beispill ass vu vun Ginger Pisces gell. Dat ass sou non plus ultra fir fir fir all Zort vu Leit déi dorop reagéieren. Dat kënnen entweder ex effektiv Leit sinn, déi musikalesch ënnerwee äh, sinn, mhm. classically trained äh, Vocalists oder wat och ëmmer ja, so Vocal, äh, Vocal Teacher an so. Genau an, an do ass da wéckeg bei iwwer schmengen iwwer 95 Prozent vun der Zäit ass et Nee, dat do ass fake, dat kann net sinn, dat geet guer net. An ech meng dat ass genau dat, wat du fir du gesot hues. So. Du, du, du gees guer net dovun aus. Ech menge wann du hat all gesäis an Natura ja, wéi ja. seet, do kann näicht Béises erauskommen. Weißt ja, du, an, ja. an et zerschéiert dech innerhalb vun vu Sekonnen gell. Ja, ja, da kommt de Moon raus. Absolut, dat kannst du wéckeg soen. Dat kannst du wéckeg soen. Jo, mee et ass och, wéi s du gesot hues, wéi, wéi, et ass eben och dat, deen, dee kloere Gesang, deen och wichteg ass bei, an Ja, der absolut. Medezin. Eben wéi grad bei, bei Nightwish, d'Tarja Turunen, fir mech perséinlech déi eenzeg Nightwish-Sängerin, déi ech gären hunn, meng een, meng perséinlech Meenung, ne? Mhm. Äh, eng, eng aner, jo, Within Temptation, och dat Wichtegst ze erwähnen. An eng aner Band, äh, déi elo och

ah, ech gi lo einfach mol keng Ahnung 20 Joer zréck, do war dat awer näischt aussergewéinleches. Ähm, dass de dass de Madame gesinn hues an verschiedene Bands. Wéi zum Ja. Beispiel dann noch Epica oder ja du, mir hunn se mengen all genannt. An ähm, wat wat dunn awer ëmsou méi muss ech soen erstaunlech ass ass ähm, dann elo déi déi Unzuel vu Bands, ob et lo europäesch, amerikanesch, egal souguer japanesch Bands, wou wierklech zu 6, 7, 5 komplett besat sinn an dat dat ass dat ass mega gutt. Ech weess net, dat ass dat gëtt der gam- ganze Saach e bësse méi e bësse méi Faarf an einfach äh, ähm, f- och e ge- och natierlech en Freedom of Speech, wat jo och net weltwäit en e Wuert ass, mee dat ass awer absolut wichteg, géing ech soen. Mir hunn, mengen ech, och zu Lëtzebuerg sinn och e ganze Koup Bands ënnerwee. Rude Revelation zum Beispill, déi gëtt et zwar net méi. Do war ee vun deene bekanntesten. Si haten jo och den, de Wacken Metal Battle gewonnen gehat. Yes, yes, yes. Mir hunn, mir hunn nach, wien hu mer nach do? Jo, vun Incest hu mer d'Drummerin Véronique. Wat och brachial ass gell an sinn nach genuch anerer do, well mir falen limmer net all an, well mir hunn awer e puer Bands an et gëtt der wécklech eng wäit Unzuel vu weiblechen weiblechen Bands oder weiblechen Memberen an enger Band. Mee jo wat wat wat dreift een dozou esou eppes ze maachen? Dat ass eng Fro wou mir net wierklech kéinte beäntwere mengen ech. Äh, dat ech gessun dat selwech wat äh, Männer och undreift. Ja, ech wees net, well bei, bei Ball also sinn der Meinung op jeden Fall, das bestëmmt net so mées sinn der Meinung, dass vun déck ville Bands dat ass genauso wies du an ech, déi sëtze beieneen bei engem Béier an dann is du se oh komm mir maan eppes. Einfach esou. Ouni wierklech ze iwwerleeën. A wann ech soen dat staarkt Geschlecht, ech ka mer awer virstellen, datt do méi Gedanken drafléissen, fir esou eppes ze maachen, wéi einfach just, oh komm mir maachen dat. Natierlech gëtt et bestëmmt och, mee jo. Ech géif soen, wa se esou vläicht wierklech ënnert sech sinn, looss mer soen, Also eng, eng Fra, déi mat anere Männer an enger Band ass, kann ech mir virstellen, datt do e bëssen aneschtes leeft. Do huet jiddwereen seng eege Gedanken an dann kucke se, fir esou e Lidd zesummen ze schreiwen. Ja. Awer ech géif soen, wann du eng, wann s du eng Band hues, déi nëmmen aus Frae besteet, datt et warscheinlech ähnlech oft leeft wéi bei Männer. Vläit och méi schwéier, ech weess net. Dat kléngt natierlech och elo sexistesch, wat ech esou soen, mä, mä. Ok et gëtt ëmmer Streidereien an Bands gell sou wéi och Streidereien an ënner Kolleegen. Mee ech froe mech op an verschiddene Bands ouni elo wierklech vill do hei Bands ze nennen, well mir hunn dat jo alleguer scho gemeet. Huel mer un du hues eng Band vu 4, also 4 Matglieder an dann hues de esou eng Madamm déi och nach emol net séngt, mee vläit spillt se Bass oder esou. An de Bass ass jo leider, obwuel ech guer net där Meenung sinn, en. An der Metal Zeen esou en bëssen underrated Instrument. Ech mengen am allgemengen an der Rock Metal Zeen am grosse ganzen. Jo mee et ginn gutt Bassisten an et ginn mega mies Bassisten gell. Jo ech soe mer just wann s de kanns gudde Bass spillen gell dann da kanns de alles man an et ass mega schwéier wéi gesot gutt Bassisten ze fannen. Mee huele mer mol un dann du bass eng Madame an du spills Bass an enger an enger Band wou wou Männer dominéiert ass Wéi kriss de do iwwerhaapt eng Stëmm? Weess de, wéi, wéi kanns de dech do duerchsëtzen? Du wëlls, du wëlls vläit net elo, du wëlls vläit einfach just deng Musek maachen, mee du hues vläit e bësse méi ze soen, wéi just esou 0815 Nouten ze spillen. Dat ass, dat ass esou eng Fro, wou ech mer schonn oft gestallt hunn. An dann hues de dann, bah, wéi gesot, erëm bescht Beispill, Jinjer, alles fungéiert ronderëm hatt. Hatt ass wierklech de Centerpiece vun der Band, genau esou wéi Spiritbox. Ech menge Fraleit, déi, déi sangen, Déi hu wierklech, déi hunn héchstwahrscheinlech méi ze soen, wéi wéi elo Leit, wou am Hannergrond sinn. Wat natierlech absolut schäiss ass, mä ech mengen, dat ass awer nach ëmmer de Fall, gell? Jo, jo. Datt s de och oft hues, datt eebe grad eng Band, wou eng Fra mat dran ass oder wann esouguer d'Frontfra dee Moment ass als Sängerin, dat ass d'Gel. Dat gëtt awer oft immens gepusht an gëtt och esou verkaaft. Ne eng Punkt ja. zum Beispiel op, op Youtube gëss der Arch Enemy zum Beispiel an gell an all äh, Thumbnail huet d'Alissa dran. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat ass do fies gell. An ich mein, dat, dat Verkeeft sech awer och mëttlerweil e bësse gutt. Ass awer och schonn am vläicht ze vill e bëssen op, op de Sexismus gedréckt. Ne? Dovunner profitéiert, loosse mer soen. Ne? Dat, Well dat et si stimmt. jo natierlech Ja. alles och schéin Madammen. Ne? An äh, ech mengen, d- duercher verkeeft sech dat och deem Moment gutt. Dat, dat ass wuel wouer. Ech denken, dat ass och äh, a ganz villen, ob et lo Plattefirmae sinn oder wéi s de der ëmmer wëlls nennen, dat ass äh, Et ass Clickbait, gell? Ja, genau. Absolut, an äh, du hues dann, ähm, ja, so hunn, da muss ech da soen, dat ass leit, Gott sei Dank, net leider, dat ass Gott sei Dank nach eppes, wat lo an der Metal-Welt net so extrem ass wéi a verschidden anere Ge- Dat ja. Museksgenre, gell? Dat dass ja. se dass se carrément am op, op, op Alben just am Bikini stinn. Et gëtt dat bestëmmt. Ech wëll net soen, dass dat net gëtt an der Metal-Welt, mee et ass lo wierklech eng awer nach eng Seltenheet, an dat ass wierklech esou just vun der, vum Feminismus oder vun der Weiblechkeet absolut profitéiert an, an, an dat ass, dat ass Clickbait, gell, also. Wann s de Video kucks vun, a mir fält elo keen Numm an, mee vun iergendenger X-R&B oder Pop-Sängerin, gell, dat ass, dat ass schonn soft. Core Porn, gell? Ja, ja, Effektiv, dat ja. stëmmt. Du brauchst mol net méi wäit ze goen. Ech meng, du brauchst just äh, an ähm, Most Common Pop Pop Artist ze kucken. Hm. Do, a- a- also wann ze misst vergläichen, wat wat an der Zäit am Pop klar war, a wéi se do ausgesinn hunn, Ich mein, da war das Britney Spears mit Oops, I Did It Again harmlos. Gell? Ja, das war, oh Mann. Oh Und das war für die Zeit ja schon krass, gell? Mm. Na, mm. Du siehst ja, was für ein Zeitalter das wir leben. Ja, Sex sells, gell? Und, äh, Absolut, dann ja, das, das, das, immer. immer. Das wird auch, das wird auch immer so sein, gell? Egal, wie es das wirst drehen, ne? Ja. Nee, ähm, ja. Ich meine, die, die, die Madame gesehen halt, wie du siehst, gell? Die Mädchen sind bildschön und äh, sie gehen dann auch dementsprechend abgetakelt, für das es. Okay, du, du bass gutt, mee ah, dat, du kanns nach besser ausgesinn. An ähm, do sinn dann bestëmmt och aner aner Madammen, déi dat net maachen an deementspriechend ass dann natierlech och den de Ruhm an de Profit hannendrun gell. Mhm. Mhm, an, äh, absolut. Äh, also mir wëllen dat lo absolut hei net äh, net falsch verstoen, mir sinn absolut dogéint. Ech mengen jidderee soll seng Zeen maachen, wéi e Bock huet, ouni iergendwelch äh, keng Ahnung, Klischeen ze erfëllen mussen fir Geld ze maachen, gell. Also mir sinn do voll neutral a mir si souguer absolut dogéint, gell. Mhm. Ech hu lo genuch gesot, ech soll lo näischt méi. Okay. Mäi Stull, dee mécht mega Kaméidi. Ech fannen dat Ech mierken, herrlech, ja. gell. Das, Ech héier dat och. das so, et héiert dat ass so eng Mëschung tëschent engem Quietschen an engem Furz, gell. Derfir, wann Der dat lauschtert a wann Der bis heihinner gepackt hutt, De Schiff nee, fuerzt. Ok, dann ass et halt elo esou. Dann ass dat elo den neien Trademark. Moment, ech probéieren d'Geräisch ze fannen. Voilà, Ei. do war et. Ei, dee war gutt. Dee war gutt, ja. Gutt, gutt. Äh, kann man soss nach zielen? Aber also ech weess, mir wëllen dat natierlech viraus soen, dass net, dass man net vill kéinte lo iwwer déi weiblech Metal-Zeen äh, zielen. Mee ech mengen, dat eenzeg, wat mer do ginge maachen, ass Fanboyen iwwer eis absolut Lieblingsbands an eng Onmass vu Bands opzielen. Mir hunn decidéiert, an ech mengen dës Episod ass wéi gesot haaptsächlech fir d'Madammen orientéiert, mee mir wëllen awer och hei vläit nach e klengen Update ginn un dat wat wat elo nach kënnt vun eis, an datt mer eis bëssen op méi aner Saache vläit konzentréiere wéi elo ëmmer nëmme just eis Bands ze zielen, well mir maachen dat wierklech vill a mir kommen egal wéi net dolaanscht, gell? Natierlech. Mir wëlle jo evoluéieren an eiser an eiser luscher Podcast-Carrière hei. An ähm, ja, du hast mir nach etwas angefallen, das wollte ich unbedingt lassgehen. Ähm, der hut et, der hut et gesinn, äh, mir sinn ähm, mat Asator hu mer en Interview gemeet. Vielleicht hut dat schon gleich vielleicht noch net. Zumindest wann dës Episode hei raus ass, dann ass et schon lang drop. An du sinn nach ganz Koup aner geplant. Ähm, mir nennen nur nach keng Nimm, weil die meescht si schon an der Maach oder geplant. An dat wär doch mengen ech en hoffentlech en grousse Schwéierpunkt ginn vu Kaméidi fir 2021 an ähm, do vläit, wie weess, vläit fanne mer jo och eng lëtzebuergesch Band wou ähm, mat dammlech ënnerstëtzt ass, da kann ee vläit nach aner Abléck kréie vun vun dann enger Madamm, well ok ech hunn zwar Boobs, mee dat déi sinn ze kleng an déi hänken och esou e bësse, mee dat nennt een. Beer Boobs mengen ech. Dat nennt ee fett. Ah jo, pardon, esou heescht dat jo. Dann hunn ech der dräi. Ee ganz, oder nee, kee Sixpack, mee esou en Einpack, esou e Pak Waasser esou. Wat soll ech da soen, ech sinn, ech sinn een. Egal wat. Nee, dat war esou mol mäin, mäin Abléck fir dat wat nach kënnt. An vläit, vläit erwësche mer jo effektiv eng, eng lëtzebuergesch Band, wou. Wou dann och eng Madamm dobäi ass an da kënne mer mat där e bësse méi diskutéiere vläit. Selbstverständlech kënnen déi sech och gär melle bei eis. Wa wa se nach keen nach keen entdeckt hunn, kënne se eis gären uschreiwen. Dat ass eng ganz gutt Idee. Dat ass eng ganz gutt Idee. Fir de Rescht géif ech eben och am Allgemengen nach soen, Gitt de Fraen am Metal eng Chance, well si rocken mega krass a mega gutt. An ech si frou, datt mer haut an engem Zeitalter liewen, wou eben och, wou s de eben och déi Vilfalt eben hues a Metal an eben dann och vun alles eppes hues, eben och vun alle Geschlechter eppes hues. An ech freeë mech do och op d'Zukunft, wat vill Bands nach bréngen a wat och nei Bands nach kommen. An jo, ech fannen, dat ass wichteg. Jo, ech denken, ech denken, et wäert, et wäert monter virugoen an et wäert wierklech Bands um Lafband kommen. Natierlech, se wäerte kommen a goen, mee et wäert e wierklech en angeneeme Mix ginn tëschent deenen zwee Geschlechter, oder wéivill Geschlechter et och ëmmer gëtt, gell? Wie weess, firwat, mä vläit maache mer Enn des Joers eng Episod iwwer LGBT Metal Bands, gell? Dat wär och nach interessant, jo. Alles méiglech, gell? Also, mär huelen eis do kee Blat virun de Mond. Do kann een och nach e puer Saache fannen, mengen ech. Honnert Prozent, honnert Prozent. Wat, wat kann een nach lo de Leit op de Wee ginn? Ech mengen, du hues gesot, ënnerstëtzt d'Metal-Welt, ënnerstëtzt d'Artisten, well 2021 presentéiert sech nach absolut net besser wéi dat lescht Joer. Et wäert och nach eng Zäitchen dauere bis dat besser geet. Et läit natierlech alles just un Iech och an natierlech och um ärem Soutien. net Soutien fir unzedoen, mee Soutien un de Bands, gell? an, an ähm, duerfir ënnerstëtzt, ënnerstëtzt Metal-Welt, ënnerstëtzt eis, dass de Message viru geet an éiweg e Floss do ass. Well, well, Spread the word. Spread the word. An ähm, wéi gesot, fir mech, ech soen ëmmer, an dat ass en déck gudde Sproch, muss ech soen, mir ass dee wéini agefall, Vill Leit soen, oder vill Puristen soen, jo, jo, de Metal ass, ass festgeschriwwen, esou gëtt Metal gemeet, ob et Thrash Metal ass oder wat och ëmmer, dat ass absolute Quatsch. Metal ass wéi eng Well, se kënnt a se geet, a se kënnt erëm a se geet erëm zréck. Ja, so, se gëtt deelweis méi kleng an deelweis méi grouss. Voilà, e konstante Floss. Metal ass net tot, wäert och nimools stierwen an dofir wäerte mir suergen. Ech gemengt gesot Äddi Monsieur Damm wann ech lo Mike e Mikro hätte ginn ech fale loossen voilà mee ech hu keen dach mee wann ech ee fale loossen dann jo da maache mer näischt méi mach einfach sou bumm voilà gutt ech kann soen dann hätt ech géif ech soen mir hätten alles gesot wat muss gesot ginn mer hunn e klengen Abléck ginn net all ze detailléiert mee ech mengen dat geet duer sou well mir hunn nach aner Saachen hei ze dinn he. Kuck dann Spotify löscht dran äh, bestimmt Sachen dabei die da kennt aber auch bestimmt Sachen wo der net kennt an äh, ja lascher dran a viel Spaß dabei absolut dann bedanken ich mich fir matmache Pit ja immer an ähm, dann heieren mir aus dem nächst he bei Kamedi mir wünschen ich nach en absolut schönen Dach nur ofes egal wie